Үтүө күнүнэн күндү дьөккөн олохтоохторо уонна YouTube канал көрөөччүлэрэ биһи бүгүн Сарыл News бастыкы биэриитэ буолар Ону бастакы биэриибитин доруобуйаттан саҕалаатыбыт. Бүгүн биһиги олохтоох участковай балыыһабытыгар кэлэн турабыт. Билигин иһирдьэ киирэммит бырааһы кытта кэпсэтиэхпит.

Эрэ күндү көрөөччүлэрбит биһи балыыһа иһигэр киирэн олоробут. Ол курдук биһиэхэ Екатерина Анатольевна бырааспыт билигин э, биһиэхэ Үчүгэй Баатык балыыһатын туһунан сэргээн кэпсиэҕэ. Бастатан туран, Екатерина Анатольевна дорообо. Уонна биһиэхэ баһаалыста билигин бу балыыһан туһунан кыратык сырдатаргар көрдөөбүт. Э, Балыыһа хастан үлэлиириҥ уонна хас үлэһиттээххин туһунан баһаалыста сырдатаргар көрдөөбүт. Үтүө күнүнэн тиити доҕордоохторо, биһи штатпыт Первоженкомская почтенная амбулатория заведующайбын уонна молочковой врач-терапевт улахан аан киһиттэн оҕоҕор көрөбүн. Биһиги штаппытыгар биэс үлэһиттээхпит фельдшер Мария Артемовна, участковая медсестра Мария Алексеевна, санитарка Татьяна Михайловна уонна водитель Афанасий Иванович. Уонна биһиэхэ сохоточчу киирсэр, онно фельдшерский пункт Платон Николаевич. Биһиги режиммыт тоҕустан киһи биэс кылы төлүүбүт. Биһиэхэ первичнайдар уонна повторнайдар диэн арааран көрөбүт. Холобура, биһиги саха аэриолог буоламмыт үксэ

Повторнайдар тоҕустан он бииргэ дылы, первичнайтан он он бииртэн бииргэ дылы кэлэн кэлэн көтөрүөхтэрин сөп. Сөп, өйдөннө аһа. Онтон бүгүҥҥү тиэмэҕэ быллаана биһиэхэ дьаҥ-дьаһах боппуруоһа билигин сытыытык турар, ол иһин бүгүн быллаана биһиэхэ темабыт ОРВИ уонна коронавирус туһунан буолуоҕа үксүн боппуруостарбыт сөп. Бастакы боппуруос тутар киириэххэ, бастатан туран Бу билиҥҥи ыарыы сытыытык турар кэмигэр бастакы дьөппөн балаһыанньата хайдаҕый, дьоннор төһө орденынан ыалдьалларый? Итинник боппуруоска манна киирбитэ. Хаһы билигин үксэ киһи бары кыстыкка киирбит буоламмыт кыһын күһүн кыһын саас бу маннык ОБиби ыарыылара оттон киэҥник тарҕанна. Билигин киһи бары үлэлээн-хамсаан сылдьар, оскуола, детсад, администрация үлэлии турар. Ол иһин дьоннор холобурат ким ыалдьыбыт, хата эмэ холобура бу бессимптомнай эмиэ ыарыылар бааллар. Ол иһин оннукка холобура бу киһи биир сиргэ скопление буллаҕына контакт элбэх буолан ыарыы Ол ол эбэтэр билигин Дьөпөҥҥө орденынан ыалдьааччылар элбэхтэр буоллаҕа дии. Билигин сезоннай буолан. Ол сыллардааҕар улахан киһи ыалдьар элбээтэ. Сөп. Иккис боппуруоспутугар киирэбин. Холобур буллаана орди бастакы симптомнары киирдэхтэринэ балыыһаҕа тиийиэхпин сөп туһу холобура мин ыалдьыбыппын уонна бу тымныйан бараммын балыаҕа кэлиэхтээхпин да эбэтэр бу билиҥҥи кэмҥэ дьиэбиттэн олороммун бастаан эрийиэхтээхпин да оттон хайа баҕар инник түгэҥҥэ любой киһи кэлэн бэйэт көрдөрүнүөхтээх самолечениенан киһи дьарыктана суохтаах Ол иһин легкое течение, среднетяжелое течение ылахтар, эбэһээт кэлэн көрдөрүнүөхтээхтэр. Оттон средний тяжел холобура улахан температуралаах, сэниэтэ суох буоллаҕына, быраас бырааһын ыттарыан сөп. Ол этэлин өччөҕүнэ ыарыйдахпына манна тумулаатахпына балаһаҕа кэлэр буллаҕым дии көрдөрүнэ эрийбэт кэлэн көрдөрөргүт ордук курдук.

Ольга билигин COVID-19 вирус симптомнары уларыйан иһэллэр. Холобура билигин восьмой версиятынан саамай оттон хисимиирнэй санаалар нас маттаах буолулар абоняниян суох буолар аллаата сытыамтаны билбэккин эбэһээт ол туомун ол версиянан киһи барар асты Сиһэрэ температуралыан сөп, сиһэрэ температуралыан сөп. Эдэр киһи легкое течениенан ыалдьардыы саныыбын. Чем кырдьаҕас кырдьаҕас киһи кэргэнник оҕустаран күүстээхтик ыалдьан балаһа киириэн сөп холбо. Уонна да истэрэр ыалдьаллар диарея уонна сыып буолуон сөп, уонна, уонна обязательно сухой кашель, уонна үксүлэрэ манна түстэригэр туоҕаралар, кычкылатар, аһыйар уонна тыын тиийбэттиэннэр итинник санаалаах дьоннор кэлэллэр. Бусварбыс. Онтон холобур, коронавирус симптомнара ыарыһахха баар буоллаҕына анализ ылаллар да холобура.

Ол иһин үксэ кырдьаҕас киһи улаханнык ылынарын иһин тикааһынан старше алтан бис саастаахтартан үрдүк саастаахтартан анализ ылабыт эбэтэр эн ханна эмит обследованияҕа дуу балыһаҕа дуу планово киирэр буоллаххытына оннук дьонтон эмиэ көрөн ылыллар

Ыытабыт ну үс түөрт хонугунан результата кэлэр Онтон холобура кытыгы хаһан кытыгы түһүөхпүн баҕарыам диye холобура бэйэм ону ханна түһэрэллэрий кимнээх түһэрэллэрий Ити кыты диэн компьютерная томография билигин ити кыты баар буолан наһаа ити коронавирус инфекцияны быһаарар буоллулар хайдах төһө тяжело иһин быһаараллар олус үчүгэйдик саныыбын. Бары эн эмиэ кытыга баҕарар буоллаххына, миитинньик санаалар үөскээтэхтэринэ, ол оннук бэйэм самостоятельно түһэрим отчетовод дии саныыбын. эмиэ били течение легкое, среднее, тяжелая степень. Но легкойдах хиһин санаатаҕына, и просто кини обучение ылыан сөп. Ол иһин буоллаҕына, ону эмиэ быраас состояниетын көрөн,

Уонна билбэккэ сыдьаммын бу атахпар билбэккэ сыдьаммын эмтэммэккэ хаалбыппын дии. Онон Алиһым уже ыалдьыбыт диэн көрдөрөр. Эрдэ уже ол оннукка туох кутталлааҕый эдэр бу эмтэммэккэ хаалбыт дьону кутталлаах төлөтөр куттала буолбуту оннук бэйэтэ ааһан хаалан бүттум. Оттон итини билигин да учуонайдар чөлдүк мне санаабар быһаарбакка сылдьаллар, туох да сытын интернет нөҥүтүн көрдөххө барбат сымыссыйалаах дииллэр. Но то мен туох диэн хайыахпыный, этиэхпиний, но ити эдэр дьон носитель буолаларын буола сылдьар буолуохтара диэн онон кинилэр хаамай кутталлара диэн мин санаабар бэйэн көрүбүнэн кини ийэтигэр саастаах ийэтигэр аҕатыгар эбэтигэр эһэтигэр ити биир уол тарҕатар холобура дьону ыатыннарыан сөп. Хаамай аҕаһастаах дьоннор бу ыарыынан ордук ыалдьан, мөлтөөн иһиэхтэрин сөп. Холобура тугу билбэккэ маналатах тирэнэн сөп. Онтон бу симптома бу сылдьыбыт киһи бэйэтэ маннык хайаан примерно маннык бу противовируснай туох эмтэринэн эмтэниэн сөп ту Быраас санаатаҕына, быраас барытын индивидуально көрөн, дозатын мээрийдээн биэрдэҕинэ иһиэн сөп. Онон бэйэҥ интернеттан көрөҥҥүн эн буолтах дии саныыбын. Онтон бу дьаһахтан-дьаһахтан харыстанарга дьоҥҥо тугу сүбэлиэн этэй?

ыстарынан иҥэммэтиэхпин баҕарабын эмиэ биридиэтин суоллуҥ уонна общественнай сиргэ аччык сылдьыман диирин аччыктан аччык киһи ордук любой вируска любой орги оорусы поступнай ыарыыларга ылларан сөп Онтон бу бу билиҥҥи дьаһах бу ОРВИ турар кэмигэр бу оҕолорго ийэ оҕотугар тугу профилактикалыан сөбүй? туох битэмииннэрий? Анытын ийэ киһи саамай оҕотун доруобуйаны баҕарар, ол иһин мин санаабарбын бэйэм көрөрбүнэн оҕотун этин-хаанын эччийиэхтээх, ол аата оҕо сарсыарда турааттаҕына тииһин суунар курдук, сарсыарда бэһээт зарядка ылыахтаах дии саныыбын. Уонна бэһээт сарсыарда оҕо оскуолаҕа барар төһө да аһаталларын үрдүнэн оҕо бэһээт аһаан барыахтаах дии саныыбын.

аҕа саастаахтар диэн буолара. Төһө даҕаны ол мин кырдьаҕаспын, доруобуйабын сатаан көрүммэппин, эрэ кэлээбэппин диэн буолта. Эн төһө баҕар саастаах буоллун, оҕотуттан кырдьаҕаҕа дылы киһи бары эрээккэлии үөрэниэхтээх, этин-хаанын эрчийиэхтээх. Бу хаама сылдьарын, сүүрэ сылдьарын ол уйан-үйэн тухары оннук көмөлөспөт. Эбэһэр бу иллэргин, атахтаргын, сискин туора-таары тутан эрчийэн, сүрэххин тыҥаҕын эрчийэн, доруобай буолуон дии саныыбын. Уоннатан аһылыккытын көрнөххүтүн наада саамай. Сөп. Онон доруобуйа биэриибит бастакы биэриитэ түмүктэнэр. Екатерина Анатольевнаҕа биһиэхэ Боппуруоспутугар эппиэттээбитигэр улахан махтал уонна өссө даҕаны биһиэхэ Екатерина Тулевналыын ханнык эмит темаларга өссө уһуллуохпут. Үтүө күнүнэн тиитэбэ олохтоохторо Саха сирин ийэлэр күннэринэн тиитик истиҥник эҕэрдэлиэхпин баарабын быраас киһи буоларбынан сүбэ ама этиэм этэ Саастарыттан тутулуга суох эһиги хас күнэй эккитин хааҥҥытын эрчийэн, доруобуйаҕытын көннөрөргүтүн умнумаҥ, түүн мунньустугут куһаҕан дьайыылаах шлактаргытын ыраастаныаххытын сөп. Ол аата Сарсыарда аайы биир стакан эбэтэр икки стакан сылаас уу иһэргитин умнумаҥ уонна ийэлэргэ этиэм этэ эһиги оҕолоргут дьоллоох буолалларыгар куруутун үөрэ көтө сылдьын хомойор хоргутар диэни билимэҥ оннук эһиги үөрүү санаалаах буоллаххытына эһиги доруобуйаҕыт эмиэ көнүө дии саныыбын дьоллоох буолуҥ